An do begréissen ech iech da bei engem neie Projet hei am neie Joer. Als éischt natierlech alles Guddes gewënscht. Dee Part hei gëtt elo néichten éischten opgeholl an kënnt nächste Mëttwoch eraus. Mir spillen Pokémon Karmesin. Eise gudde Kolleeg den Dino, de Saurier, huet dat Lescht Joer gutt ofgeschloss, mee mëttlerweil, Dir hutt et scho matkrut, sinn och do DLCs erauskomm a mir wäerten eis do drop fokusséieren. De ganze Projet gëtt iwwer Stream och gemeet, dat heescht iwwer mäin privaten Channel a gëtt herno am Nachhinein iwwer den TL Youtube Channel dann ëmmer verfollegt. Dat heescht, kann och sinn, dat Saachen erausgeschnitt ginn an ech mierken, dat ech kann hei keen Intro halen, da geet schonn hei dee Bring-Bring-Telefon. Den Jim schwätzt mat eis, wéi et mer geet, wéi et mer steet. Ech soe mer Hallo, Senior Jim. Den entschëllegt, datt en eis hei stéiert an eisem Intro vum Youtube respektiv vum Stream. Excursioune gi organiséiert mat enger anerer Schoul an si sinn eis Schoul ass ugeholl ginn a mir ginn an d'Kitakami Provinz. D'Unzuel vu Leit ass beschränkt, dat heescht d'Unzuel vu Views ass och vläit beschränkt, wee weess dat. An d'Agankshalle soll ech dann hinner goen, maache mer dann och elo direkt. Wat eeben elo hei kann ech elo e bëssen, nodeems ech hei esou en Intro gemeet krut hunn, um Spill. Deen an ech deplacéiert kann ech eppes erzielen, dat et hei och esou eng Art Community Together Projet gëtt, dat heiansdo och Leit mat am Call sinn. Ech sinn ëmmer am TL Discord ze fanne weekends. Elo ass et eben ufanks vum Joer, wou ech ausnamsweis dann déi éischt Wochendeeg et streame wäert. A voilà, dat heescht, mir wäerten e bëssen am Call zesummen hei ze schwätzen. Hei sinn ech awer och eleng. Kucken nach op d'Plaz an dréchen net z'halen. Da sinn ech emol gespaant, wéi laang mer fir dee ganze Spaass hei brauche wäerten. Sou, an Dir wësst, déi schéi Kaart hei. Muss emol elo kucken, fir do iergendzwéi lasszefueren. Am Fong wollt ech dobäi d'Angangs, well esou geet dat sou. Mir hunn et eben lescht Joer nach hikrut fir eisen Pokédex a vollstänneg t heescht mir 404 Pokémon gesammelt. Do en enke grousse Merci un haaptsächlech de Mike an och Dino an den Pedro Frias aus der VGC Community déi mer e bëssen do Tipps ginn haten iwwert een externe Link. A mer ginn da lo mol eng Kéier d'Schoul, et ass den éischten Dag vum Joer, respektiv zweeten an drëtten, wou der d'hei kuckt, a mer ginn d'Schoulbänk am drécken. Maache mer awer esou eng Aart Erasmus, hu mer dat ëmmer fréier op der Uniszäit nach genannt, fir d'Jhun héiert an da kucke mer iwwert d'DLCs bëssen och schonn am éischte Part hei ze schwätzen, wéi d'Feedback dovunner ass. Ok, do ass schonn déi Madamm. Ech sinn fir déi Exkursioun ausgewielt ginn. Äh, wow, lo kann ech hei auswielen. Ja, ech soen einfach Hallo, ech sinn de Ben. An dann äh, kucken, wat d'Kätti nach eis seet. Jo, boah, so eng schéi Visage weess ech net, wann hat dat mengt. Äh, D'Häre soll och op deem Bauch gesammelt hunn, déi och deemools gesammelt. Ass bis en interessante Projet. Wéi soll ech erklären, den Dino huet dat deemools ugefaangen an ech maachen dat lo ervirun. Dat heescht, et ka sinn, dat heiansdo verschidde Saachen net iwwerteneen hierstëmmen. Dat stellt sech noch emol fir. Mrs. Brianna an do ass dann den äh, komeschen Gym-Professor, dee mer nie a seng Kuere gaang sinn. An dann äh, ja, anscheinend hunn eng rieseg Chance op déi Exkursioun ze goen. Ja, schon mal 30 Euro gegönnt an dat am E-Shop kaaft, dofir hunn ech do eng grousarteg Chance. An hee wéilt gär matkommen, mee schéngt keng Suen ze hunn. An dann kuck mer awer wéi de Spaass hei viru geet. Also et ass haut e Part mat villem Intro, mat vill Text. Ech hoffen awer dat mer storyméisseg net ëmmer sou ugebonn sinn, dat mer e bëssen hei zu aner Saache maache kënnen. Blaubeer Akademie, also mir ginn da vun der Orange Akademie a wéi mer alles virdrun nach haten, ech weess awer net wéi déi aner scho méi heescht. Mir loosen dobäi d'Blo Blopia, also d'Pokémon Company huet dann d'Uebst och no sou vill Joer mol fir sech kenne geléiert. Allo gëtt bëssen iwwer d'Geschicht vun der ganzer Regioun no geschwat. Äh, Schlutt vu Paldea wäert mer och an engem spéideren DLC Kënnen erliewen. Da dot geet och d'Geschicht bësse virun an do wäert ech och iwwert dee ganzen Let's Play Projet och mat puer Leit iwwert déi Zukunfts a Vergaangnisformen schwätzen an kucken wat dobäi rauskënnt. Ech klicke lo bësse méi virun, well et ass extrem vill Geschwafels. Jo, dir gesitt et, si hunn iwwert mech hei ewechgeschwat souzesoen an jo. Gëtt eng Art Schatzsuche, där kennt d'Story. Dat ass och deemools eng Schatzsuche gewiescht. An do kann der selwer sech definéieren, wat dann e Schatz fonnt war. Eebe war Smartvotoen, gëtt d'Pokédex-App aktualiséiert. Voilà, maache mer erëm mat Bluetooth, wéi mer dat fréier gemeet hunn. Da, ech mengen, dat huet esouguer Infrarout nach geheescht. An de Kitakami-Pokédex ass da elo dobäi gefüügt ginn. Dat misst normalerweis 200 Pokémon erëm sinn. Do sinn der des Kéier just 100 an op zwee opgedeelt. Ech weess net, mir gesinn elo gläich, wann déi hei Kettchen, ja, Kettchen, déi nennen och so hoer wéi eng Madämmchen, soen ech mal so. Ja, geet net gären an d'Dusch, wéi et ausgesäit. Well an d'Steckdous hätt en do och net gegraff. Da géifen se anescht ausgesinn. So, hie geet erëm léieren, wat och ëmmer maachen. An mir sinn hei mam Brio Brianna, ech wollt scho Rihanna soen, äh, ja. D'Kollege gi mer meng Schnëtz. Mir huelen dann de Fliger an da geet mat engem Bus virun. An da kucke mer wéi dat viru geet. Bricht nach Kitakami auf. An da géif ech eben elo mol vläicht och de Moment notze fir mäin Team bësse mol erëm opzepushen. Mer hunn do leschte Kéier bëssen äh, dat war en Shiny Servant, äh, wéi soll ech soe, bëssen äh, trainéiert gehat. Also hie kënnt och an mäin Zukunftsteam. Mir loossen ëmmer ee Spot fräi fir eppes dat mer fänke géifen. An de Minecraft well mer nach dobäi. Déi heite kréien nach ons Team nach aner Nimm. Äh, wéi mer eng, ech hun dat hei och deemools och gelivestreamt, dat war net op dem Youtube Channel, well ech do dem Dino de Virtrëtt gelooss hunn. Dat do ass d'aktuellt Team, wou ech der zwee wäert och e bësse eropushen. Mam Hamster äh, geet et alt virun. Wou muss mer elo hin? Wee weess et? Schon eng mat him schwätzen. Ah ja. Wir wollen den Flieger halt direkt von der Uni wahrscheinlich aus der so länger. Äh, äh, es kühl ja, sei sicher könnt. Privat hat hoffentlich mal als, als Pokémon Chamber und äh, Meister kann das das ich mal. Äh, dann los. Geht das tatsächlich per Los, gibt mir ausgelöst. Ähm, Muss eng eng privat Betreuerin wit dann och heescht. Äh, dann nie heieren kann sinn Buch. Äh, dat ass wann ze net Chöre gees ne Upsi hu mer awer och net gebraucht an huet hat an. Äh, Ok, dat ass dat Buch, dat seet mer eppes. E Pokémon wéi eng Scheif. De Rescht loossen ech Iech do liesen. Dat ass e bësse schonn e klengen Hint op do déi net legendär Pokémon sinn, mysteriéis Pokémon, ech weess et net. Dat gesi mer och wärend dem Projet, wéi een déi herno definéiere kann. Si gespaant. A generell kann ech dat do ewechklicken, jo, wat geet souguer nach virun. Terrapagos gëtt et genannt. Dann och eppes esou eng Substanz vum Kierper, eppes wat der Kristalliséierung ëm ze dinn hat. Also et gëtt schonn interessant herno. E bëssen d'Geschicht vum ganzen Terrakristalliséiere wäert sécher hei virugefuert gi mat Terrapagos. Gesäit ee jo vir scho mat Terra, dat se dat erëm trei bliwwe sinn. Mir loossen dat hei an Niveau e bësse viroliesen. Ech si gespaant, wéi dat Ganze sech do entwéckelt. Mal Neies gewuer ginn. Ja, dass zur Null äh, war net so cool. Ech mengen, Dino hat Dir en plus guer net gewisen. Déi iwwersprange mer och einfach. Wäert och eng Kéier am Let's Play wahrscheinlech nach hei gewise ginn. Si si prett, well Dir sidd och dann déi Glécklech, déi d'Äerch wäit gezunn hutt fir haut an d'Ausland ze reesen, soen ech emol einfach. Mat 4 Leit, mat enger Ekipp vu 4 Leit gi mer dann op Kitakami. Si freeën sech, ech stinn do wéi e Nussknacker souzesoen nach vu Chrëschtdag. Deen, jo, o schéine Fliger, et erënnert mech e bëssen un de Kossin dat do mat der Dodo Airline, ech weess net ob Dir Iech do erhuele kënnt, dat war dat Sorespill wat mëttlerweil Kee Mënsch méi spillt, ausser et huet e bësse Fräizäit. Sou, de Schatz vun der Zon Null. Kapitel 1, Türkis-gréng Mask. Dat gesäit jo scho mol gutt aus, datt mer awer op der richteger Plaz ukomm sinn an net op den zweeten Deel. hei gesprong sinn, well eben, wéini sinn déi Geschichten hei erauskomm? Dat war mengen ech am September, wann ech mech net ieren, an de leschten elo am Dezember, oder war et vläicht am November, sinn mer net sécher, op jiddwer Fall war dat lescht vun de Fall. Mir maachen dat elo eréischt 2024 hei zu nom Stream an um Youtube Channel, wou ech ëmmer kucken, hallef Stënnche a Pass dann een oder zweemol d'Woch eropzelueden, kucke wéi laang ech dat Ganzt zitt. Mir sinn ettlech ukomm. Mir hunn de Kickes souzesoe wéi wa mer ze laang am Bus sutzen. Also mir noch d'Busreechen hall, also net dat mer Bus gesinn hunn, dat ass och ganz interessant. Et war eng laang Rees. Ons Team huet fir eng Minutt gedauert, well ech besser rondrëm gelallt hunn. Ech kucken eng Kéier an Discord, ob scho Leit do sinn.

Schéi ländlech feie Geschichten. Sinn och gespannt wéi hei grafikméisseg sech dat Ganzt Midoriya hu mer hei als Duerf schonn, dat ass d'Basis vum Duerf vum Ganzen. An den éischten huet scho Problemer mat Iwwelzegkeet. A mir musse schonn hei de Heide e Gefale man. Okay, dat heescht mir kréien eng Aufgab an dir wësst wat dat hei an der Open World Pokémon Welt heescht. Mir ginn einfach ronderëm bëssen op Pokémon sichen a farmen. A mir sichen och einfach déi Pokéball. Okay, mir kënnen Kreider notz an net ähm, soll so reiden.

Level 56 Schommel, dat muss der eng zielen. Wir kucken de Wommel da mol ze fänken, ob dat mat engem normale Superpower lo so duer geht. Nö, dat geht natürlich net duer. Dann haben wir ein bisschen äh, Problematik, dat mer ja, mir hunn ze stark Pokémon an op der aner Säit sinn Pokémon awer och um ze stark an der Witnis dat bëssen äh, Casual Pokémon kënnen huelen. Probéier an Fall un éischt Pokémon hei ze fänken, den éischte Pokédex. Déi ganz schéin an zerbroche Bal. Mais de Bal elo eng Kéier Premier Ball. Also dir dir kennt mech vläit net, mee ech sinn een deen esou Poppen anfänken an blöd ugräifen. Well ech weess wann ech esou gräife giff, voilà et klappt, dir gesitt et, fréier ass dat net gaangen, haut geet dat. Mä wann ech se giff ugräifen, dann wär eben d'Problematik do, mäi Par mol eben einfach fort, ass ok. Et dréckt eis zeréck an hu mer dann d'Nummer 16 vum Pokédex hei de Wommel. Scho gefaangen. Kritt kee Spëtznumm, gëtt an d'Ekipp opgeholl. An da gesi mer schonn de Pokédex, dat mer e bësse scho virdru gewisen hunn. Kréie mer schonn eng Belounung. Mee jo, also déi Schwäerm ginn et och erëm hei. Heiansdo komme mer e bësse Shiny hanter, dat wäert mer vläicht net um Youtube-Channel weisen, mee e bëssen on Stream. Sindelbeere, also dat ass schonn. Ah Gott, ech hu mech grad gefrot wat elo do an der Fënster gelaf ass. Ass schon grafikméisseg huet scho net vill allz vill geännert. Kucken eng Kéier op der Kaart wéi dat elo ausgesäit. Karte wechseln, jo dann si mer elo hei an engem a awer zimmlech grousse Gebitt. Hei ass och erëm en anert Pokémon. Also mir wäerten do nei Gesiichter kennenléieren. Ech kucken eng Kéier op d'Zäit, mir hu schonn eng Virelstonn elo. Da géif ech awer elo kucken, de Pokémon sichen ze goen. Also dat wäert scho witzeg ginn hei den Let's Play, well ech ëmmer esou eng keng Gelimm da dra wäert hunn, ëmmer gär no neie Saache wëll siche goen. Ech géif einfach soen, mir maachen et taktikméisseg. Äh, hale mer elo emol de Wommel a kucken deen einfach eropzelevelen mat der Zäit. Dat ass awer scho schéi gemeet hei d'Landschaft, also do kann ech mech net bekloen. An äh, jo. Dat do, dat ass dann Fifiamage huet deen deemools geheescht. Also e puer Pokémon kenne mer zeréck aus eiser Oldschool. Dat hei ass e bësse sou, ass dat vläicht e Räisgebitt? Ech weess et net. Hei ass dann nach e massiven Anlaf vu Felino, jo. Ech mengen, Felino muss mer net tänken, wa mer schonn an der Paldea-Versioun dee gefaangen hunn. Dat gëtt vill nach ze sichen. Mir maachen awer elo mol d'Story virun hei, datt mer e bëssen eppes am éischte Part opzeweisen hunn. Eng Kiste ass schonn mol hanner. Mir sinn anscheinend esou en ausserierdeschen Ateur op eis duergelaf. Komm jo, mir sinn nach emol normal ugedo wéi eisen éischte Schouldag. An si si e bësse méi speziell ugedo. Ech si vun der Paldea-Regioun, aus der touristescher Kant, sou gesinn ech jo scheinbar aus. Ah, dat, wann ech cool wär, géifs du net verstoppen, mengen ech. Dat heescht, hatt ass d'Hanna an hien ass, oder hien oder hatt ass d'Jo. A mir hunn elo e Kampf schonn direkt. Dat ka jo just Brudder a Schwëster sinn, esou wéi déi matenee schwätzen. Esou ech schätze mol an d'Hären net mateneen, och wann heiansdo do Amerika ze schlecht Moment hunn. Jo, Männ och. Gutt, da maache mer schon den éischte Fight. Sinn emol gespaant, wat do de Level ass. Wat mir awer ganz wäit auseneen schësst, wat dat elo fir Béischte wäert hunn als Pokémon. Mir wäerten awer elo warscheinlech och Pokémon do kënne gesinn, déi dann vun der Kitakami-Regioun. Et wäert mech och heiansdo verschwätze mat deem Wuert. An d'Poké-Trainerin Hannah fuerdert eis dann eraus. An der Regioun hu se anscheinend just normal Pokébäll an da kënnt der klenge Fiffchen, bestëmmt elo mat Level 50 oder Level 60, also ech sinn éierlech, wann dat de Fall ass, gëtt där een op den Deckel, da gesi mer dann emol. Ja, e Fifi mat Level 6, also dat ass e bëssen e Problem an deem Spill. Dir mierkt och, ech war virdrun am Pokémon Center, alles check, ne? Se maachen dann e Spill, huelen dann déi Pokémon wéi an engem neie Pokémon-Spill an hunn da Level 60. Dat ass iergsi sou. Ech weess et net. Fir mech onbegräiflech. Fir iech, wee es? Ech kënnt mol enke soen, ech mengen déi nächst Episod wäert de Mike dann eng Kéier mat dobäi sinn, hoffentlech. Da kann dee e bësse mat eis driwwer schwätzen. Elo kënnt de Vulpix mat Level 60. Da géif ech elo einfach eise Steenkolleg hei huelen, Mister Minecraft. An da maache mer och do kuerz Prozess. Dat heescht, mir kréie elo deen heite Fight, vläicht och nach deen zweete wann dee Jonken nach wëll e Fight maachen, dat weess ech elo net, dat gesi mer elo. Kënne mer Vulpix an der normaler Kanto-Versioun, hätte se och elo kënnen d'Alola-Versioun weisen loossen. Sinn och gespaant, ob mer lei op der Kitakami Insel nach Paldea oder esou nei Forme kennenléieren. Ech menge Pökésalz misst en et gutt verdroen. Voilà, Läutersalz, merci. Dofir kënne mer net verbrennen. Jo, also d'Vibes sinn net méi dat wéi fréier. Wäerte mer och oft driwwer schwätzen. Jo, ech kenne mech e bësse mat den Typen aus, ne? Mhm. Dir huet och keen e Feiersteen, Mordscha. Morchia schéngt awer der neit Pokémon ze sinn. Ech hunn net um Schierm wat fir ee Pokémon dat soll sinn. Ok, dat ass dat Pokémon. Da geet awer scho gutt hei lass, dat mer direkt ähm, am éischte Part en neit Pokémon gesinn. Ech weess net, dat ass iech si eng japanesch Géisskan. Mir war natierlech ganz clever fir dat direkt auseneen ze huelen. Mä gouf net vill vun em gesinn. Wäert mer och nach musse fänken, ass et ginn och divers nei Pokémon an dem Spill. Jo, kucks de blöd, mä ech hunn virdru Paldea-Regioun duerchgespillt. Also dir mierkt einfach mat den DLCs, ech si bëssen ee méi kriteschen, dat wäert ech oft genuch och hei bëssen uschwätzen, mee wann wanns de DLC wëlls maachen, da maa en DLC net wou s de Level 60 brauchs, mä muss méi eescht ee Skaléiersystem abauen, wou s de och bësse rëm à la Null ufänks vläit, ech weess et net, oder bréng einfach e neit Spill eraus. Sou, do kënnt den ale Mann. Gëtt mol d'Panzer op statt si e Kampfei gemaach hunn. Ja, an dann hu mer schon storyméisseg wahrscheinlech den éischte Part hei ofgeschloss. Kucken wir mol, wat hien nach eis ze zielen huet. Äh, de Verwalter vun der Einrei, de wollt mer am Fong ginn, wëll mir nach een vun eisen dräi Kollegen hannert eis, deen geet net sou gutt, dee scheet nach dohannen, an huet bëssen Iwwerzegkeet, obwuel mer net mat engem Schëff gefuer sinn. Oh, also war hatten brav mat eisen Haus gewonnen gelos sind zwei Pokémon mat Level 6 die keinen Sinn ergeben mir sonst war alles gut so ja voilà dat war ganz vergiss 20 mit langen äh, Partei gelöst an du man eure Kännchen dann dem net gut ass An sou, dat war dann äh, Pokédex-Aktualiséierung an hei schéngt dann äh, Pokédexen, äh, Pokémon-Zentren ginn ëmmer manner, wéi et ausgesäit. An parallel hunn se wëss bësse besser ausgesinn, dat hei ass wierklech nach wéi nach Fësch dran, just. Mir heale mol eis Pokémon. An äh, ech kucken eng Kéier op d'Auer, mir hunn elo 21 Minutten. A well ech net weess, wat herno kënnt, géif ech soen, mir maachen nach zwou, dräi Minutten e bëssen eng äh, Rundschau. Eisen nach Hochtour, dat ass ganz cool, déi iwwer eisem Kapp stehen. Äh, kucken eng Kéier bëssen nach dréi, wat mer äh, kënne mer heilo sou dréiwer lafen, jo. Kënne mer e Kampf mat hir maachen? Ok, nee, du, du hues ganz komesch Ideeën. Reis op e Sandwich ze maachen. Bon, hei sinn dann d'Formeoen. Äh, Filino, pardon, Formeo ass op Sanschtos. Äh, lafen och hei wëll ronderëm. Gucken eng Kéier op d'Säit. Kënne mer nach eppes wéi e Kampf maachen? Jo, maache mer dann elo hei. An dann géif ech soen, no deem Kampf ass dann Schluss fir den éischte Part. An dann, ja, si mer elo Felinen an der, dat war deemools Höhle, nee, Johto misst et sinn, Kanto, jo, dach Johto, wann ech mech net ganz iere, Johto-Form, wann s de scho esou muss nennen.

Ech gin net waarm domadder, ech maan et trotzdem. Ok an da kënnt e Rattan, absolut kee Sënn wisou e Rattan kënnt. Soit, mir hun nach bëssen Youtube Content gesammelt, maan ass ei an d'Box net, se engem Rattan. Ech géif soen, de Ladungsstoss misst do goen, mat Lab 58 sinn ech gespaant. Jo, dat klappt. Also mir halen eis 100 Pokémon einfach dobäi, fir e bëssen och duerch d'Story ze rushen, déi nächst Parts. Ech weess eben, ech hu mech och guer net elo spoilere gelooss, ech weess net, wéi laang de Projet wäert goen. Ech hu mol wëlles, et dëst Joer nach ofzeschléissen. Et wäerte vill Livestream-Sessions ginn. Dat heescht, Dir verpasst awer och näischt bei ons Stream. Ech kucke just, wisou ass hei nomal Frages. Ech muss, muss mir wierklech do de Felino och nach fänken an der Form. Guck, mir kucken eng Kéier nach ganz séier, mir hunn nach 4, 5 Minutten, wou ech den Pokédex eng Kéier driwwer fléien. Äh, de, okay, do gesi mer, hei ass de Pokédex vun Paldea an hei hu mer dann den Kita Kani Pokédex, do hu mer schonn all Pokémon do gefaangen an 105 bekämpft. Muss ech wierklech. Oh, ech muss de Filiino fänken an der. Ja, okay, et mécht Sënn, well de Morlord an de Su-Lord sinn zwou verschidde Geschichten. Ja, dach, okay. Maache mer dann och alles. Dat heescht, mir hu schonn all Pokémon gefaangen duerch d'Paldea-Versioun. An da kucke mer och hei on-stream, respektiv, jo dach, éischter on-stream. Ëmmer nach de Rescht ze vervollstännegen. Ob der vläit op Youtube heiansdo e puer Lücke gesitt, kann duerchaus virkommen, well d'Youtube-Zeen soll sech éischter op d'Story baséieren. An jo, ech géif awer elo soen, fir den éischte Part bleiwe mer einfach hei an dem Räisfeld stoen. Kann ech op d'Waasser? Jo, do. Lafe e bëssen hei duerch. Oh Gott, dëse Feli-, also dee Räis iessen ech awer net mat deene Felinoofangopdréck. So, mir kommen do net méi erop. Mee ganz gutt geschafft. Mir sinn hei viru Midoriya. Mir hunn dem Tippchi Bescheed gesot, dat den ee krank ass. An dann erhuelen eis mol vun der Geschicht hei vum Intro. Ech soen, ech muss net nokucken an der nächste Kéier geet et virun an ons Stream geet gläich virun hei mam Paart Nummer 2. Bis gläich an ciao ciao.